Häerzlech wëllkomm zeréck bei enger neier Episode vu Kaméidi, Luxembourg's finest metal podcast mam Gilles a mam Pit. Moien Gilles, wéi geet et dir? Moien Pit, ma gutt, a selwer?
Wonnerbar, wonnerbar. D'Sonn ass iwwerdriwwe waarm, also zumindest haut wou mer déi Episode ophuelen an wat wëll ee méi? Wanter natierlech, mee jo, ass kee Wonschkonzert. Jo, Wanter ass scho schéin, mee mir sinn och nëmme mënschlech a mir meckeren egal bei wat fir engem Wieder. Et ass ze vill Reen, ze vill Sonn, obwuel ze vill Reen ass, géing ech elo mol net soen, mee ech fannen et misst méi reenen hei zu Lëtzebuerg, et reent net genuch.
Dat ass eng aus eng kontrovers aus do kréint definitiv Bauuren op den Hals gell well Shitstorm dat äh. bëssen.
Ja zo ma méi Frënn wat mammer haut. Mir man haut rem eng Uncovered an zwar iwwer eng Band déi eis zwee ganz vill um Häerze läit. yes. mat dem er fréier och ganz vill ze dinn hat se oft live kocke waren an ja. geflippt sinn haut ass dat net vill ernstcht ass mich schwätzt haut iwwer de Black Dalia Mörder Kings vun Melodic Death Metal
Los mat um die amerikasch Kings vu Melodic Death Metal ja definitiv as ëmmer moll nach ernstnecht ass Kings vun dem Melodic Death Metal wéi Meerren Fläit am léifsten hunn. Ja Melodic Death Metal op Speed. Op Speed ja, ja, ja mat ganz vill Wahnsinn verbonnen. Op ganz vill Wahnsinn, ganz vill schnell, ganz vill Blastbeat an äh, ja Geld seng Schein eng eng wichteg Spen dat sinn wonnerbar Leiit déi do. Äh, iwwer die laang Karriere do äh, Musik gemacht hun verschiedener mhm. sie gangen sinn er saat gin leider ass natürlich de wichtigste Faktor ass dass den Travers netlächt äh, vun 2 Joer leider verstöwen ass an dat huet die Band an och ganz Metal Welt natürlich furchtbar krass äh, gerëselt an äh, ja. gouf da sie och schon so an dat huet eis och äh, d'Sprooch verschloen an dat war e richtige Schock an dat ass och haut nach deelweis e Schock obwuel die Band ja. nach immer gëtt ne ja, ja, war so onerwart kom well äh, ja. well Ahnung, tun die Person natürlich net persinnlech kommt gehabt ge méi äh, war, äh, war man so so liewensfrou nëmmer gelert an an gegext an so ge an dofir ass die die Norricht nach am semi krass kom ja. dat geschit war se. So. Ja, ja, ja, ja.
Dat beweist, dass net alles, wat leider no bausen hin okay ausgesäit, muss okay ja. sinn. Ja.
Ja, ja.
Und, äh, ja, ich mengen mir sind an effektiv mat effektiv mat de Black Dalia mei der grouss ginn. An ähm, wees du nach wie du de Black Dalia mei der Demos kennengeleiert hues? Wees du dat nach? Jo ech mengen dat war héchstwahrscheinlech duerch dech selwer gewiescht, ne? Dat war so déi Zäit, wou ech esou e bësse méi Richtung Extreme Metal äh, gaange sinn an äh, Black Dahlia Murder war domat och eng Band, wou ech relativ schnell do léif gewonnen hat. Mhm. Ech mengen et war duerch dech an ech mengen et war duerch den Album äh, Miasma, Mhm. ech net Ja. ieren.
Dat An war kurz drop. äh, ja. Dat muss do Jetzt drauf warten, Nocturnal rauskommen und dafür auch, äh, ja, fast 2007 war Nocturnal rauskommen. Genau. Das war ein Album, wo wir allen zwei immens gefeiert hatten, wo man zum Abwinken, dass die ja. alles gelauscht hat. Vielleicht eh von den besten, besten Mel Mellow Death Metal Alben aus den letzten 20 Jahren, gell? Definitiv ja.
Ja, also, ja. Auch, also, ich fand sie allgemeng och äh, ausserhalb mm, Melo Melodev äh, ich fand sie, sie nach immer eng von den geilsten modernen Death Metal Bands ja. die so marche sind ja, egal ja. Dé de Sprung an de Spagat so bisse noch tschen dem extremen an net extremen richtig eng gut Balance hunn so. Ja, ja.
Aber kucks aber immer so bisschen och ähm, bëssen d'Wuerzelen an der Core-Zeen gehat. Ja, ja. Och wann hir Musik net esou geklongen huet, mee äh, domuts, wou dat ganz opkomm ass mat der Metalcore, Deathcore-Zeen, do waren si och ëmmer dobei, gell? All den Festival an Concert war och ëmmer ja. Black Dahlia Murder dobei an äh, och Punkto Merch waren si bei dem selwechte gewiescht do bei Imperial Dingens. Impericon, ja.
Ja genau ja. den deitsche den deitschen äh, Merch Label do wo wo jo alles rabrut huet wat ze sos neierens Gros prinzipiell och genau genau genau ja ja ja, ja dat ähm, eng geld Zeit war, war effektiv eng geld Zeit an dat war jo och zu dem mat äh, déi Zeit wo mir och vun dem bësse méi ja Der eisen New Metal natierlech si mer domat a, a, a Kontakt komm, mir hu verschiddenes gär gehat, verschiddenes Manner. Mir sinn an de Metalcore gaangen, mee ech mengen do si mir allen zwee awer och e bësse méi straight direkt eben an déi extrem Schinn gerutscht an do, do muss een dann och de Black Dahlia Murder huldegen, well dat och deelweis duerch si. äh, war an äh, ich, ja, ich kann mich noch rëmmeren wisse den vum Album an, an Hallo gell dat war ja den den echten den echten Album ja. von hinnen äh, ja. 2003 oder so muss dat gewichtcht sinn das, ja. das, das schon ja. äh, das schon 20 iwwer 20 Joer hier ge mhm. mhm. äh, wo dat Lied ah, funeral first mengglisch Ne? Dat war mengg en ja. Videoclip oder mech mein, der Zweesteck op dem äh, Ballem drop. An dann, dat wat mech am mischte markéiert huet, dat war och do, wëll se die Band och gun net kannt hues méi den Travel seg Präsenz oder die ganz Band, die huet einfach so eng Eleng dat Äm du Gegent geheien an den totale Wahnsinn dat, dat stung fir den Trevor ge ja, ja, ja, ja. um, net muss lachen muss ich gelive ja, ja, ja, ja, ja, genau dat war genau dat Bild gell
Pampen Pampen Speckbauch scheiß egal mir sind halb geil ja. geil Musik zu meiner Stimmung an genau, Ach, genau.
Das, dann dat tut eismänglisch allen zwei definitiv bewegt also die Band do huet eng eng eng ganz groß Pla an eisem Herzen natürlich an zu über die ganz Diskografie gucks an bis eben 2024 sind wir ja nach immer an dem an dem großen Äh, ach, soll ech emmer Dilemma, ja, den Trevor ass net méi do, mee se hunn trotzdem decidéiert, déi Band weiderzeféieren. An äh, do sinn Ja. ech wierklech gespaant, wéi den Album sech wäert unhéieren. An auch de ganzen Werdegang, ween elo iwwerhaapt séngt, gëss du, dat ass, dat ass net nëmmen nostalgesch, mee dat ass och deelweils mega mega traureg an awer och mega mega Schein wese wat, wat ja, ja genau dat das emotional das furchtbar emotional hm. an hm.
se hat mir schon mir konnte schon den klengen ähm, Ableck ja. dat wat lokal kommen und zwar haben se schon neue Lit rausbricht äh, Die Aftermath meng ech heescht Aftermath, ja, vu Servitude ja. hun allen zwee wie mar gesinninnen dat Lit released war war so oh, müssen dat direkt lauscht drum sinn lauscht gegangen an zum Deel och bisse Pippi den an okay die Band ja. existiert nach immer. Ja. An féiert dat Schëff net mat engem neie Kapitän, mee mat engem, dee fir de Kapitän aspréngt. Well ech mengen, keen dobausse wäert eis do entgéintstëmmen a wäert soen, den Trevor ass ze ersetzen. Den Trevor wäert ni ze ersetze sinn. Genau, jo.
Mee dat, wat se elo maache mam Brian, eben den Ex-Gittarist prinzipiell, dee jo scho säit Ufank dobäi ass, den mm. einfach mal ah, ich, ich überhöllen dat ganze spiele kein Gitter méi an ich lanceiere mech an Vocals der das ja an emotionale Ri gell an dat mischt die Band nach méi der tieft ze nach méi an Lut an mischte nach méi wichtig ja. ja das das eng wichtig Band eng geil Band
mm. ja absolut Ah. gespannt wie den Album ja. ich kann alle dit lauscht das nächst aber schon et das ugehaucht und dem dem Trevor sehr gesang ja, ja, ja. mein du kannst alle net egal war es komplett anders machen ne? aber nee. er äh, möchte ziemlich gut von mhm. mhm.
ja

Ah, ech hunn d'Nimm vergiess. Brian, Brandon, pardon, Brandon Ellis an de Ryan Knight, deen jo och elo dobäi ass. Esou, Ja. natierlech ass deen een éischter Rhythm wéi den aneren, mä dat heescht nach laang net, dass déi zwee oder den ee manner gutt wéi den anere ka spillen, gell. Natierlech, Äh, ja. das, das, das, das ist eng ganz aner Machenschaft. Mee ähm, wo, wo si mer lo drun? Ja, voilà, gell, Miasma, gell, oder den, den, den, den N. vun Miasma dat Lied Miasma selber gell oh, ja, das, das, das, gell. Das, das, das Wahnsinn opernhaft obwohl du kein Oper dran vier Kind ja.
einfach total finsteren ist auch ja ja ja ja das auch wichtig mein ja, den Trademark wo sie hun so oder wo sie Demut schon hatten sich ziemlich frei der Logo hat nie geändert ne? war immer selbst Logo ja.
an war ëmmer déi ja dat düster dann äh, sinn ech nie ganz ja. serieux geholl war ëmmer so bëssen äh, ja mir mare Musik man da wo bëssen mën als net ze eescht an trotzdem hat dat se fieses war trotzdem trotzdem harden def metal den fies geklongen huet ja an äh, ja ja ja ja Dat war et huet de Moment also fir eis huet op jidefalls gepasst an et huet eis och natierlech Dir opgemeet fir äh, aner Sachen fir aner Sachen an zum Deel schmengen ähm, si si hunn och sinn net schei am Sënn vun äh, wéiste gutt Blastbeats kann riwer bréngen fuerchtbar schnell Passage fuerchtbar mhm. fuerchtbar mëll Passage noch deelweis ja, an, ähm, schéi melodesch Passagen ja, ja.
an dann hues eben halt den Album. Ich mein, ich mein, dat kannst schon bei so net war as war dat hiieren duerch richtig richtig krassen Duerchbroch war wäch denken ech mo Nocturnal war effektiv den wo se wirklich so ja. an, an dober Kategorie katapultéiert huet ge. Ja zumindest für Eis man just dat definitiv so den, den, den, den Album gewicht mm. so. Ja bist schon bist schon an du war mein schon den, den äh, Dingens dabei ne de Shannon Lucas war auch do.

Ja och sau guten Drummer. Ja absolut schnell, absolut fies, absolut komplex och an ich mein dat huet die Band och bisse markéiert ass ass äh, das secher keng das keen gewéinlechen Death Metal. Vill Leit behaapten äh, an ich meng mir waren och déi äh, wou dat bëssen sou Ja e bëssen dem Fond hu war de Fett dass äh, ja se sinn och technesch, obwohl se kind techneschen Death Metal man méi se sinn net manner technesch wie anerer ge. Nee nee absolut net.
Hm. Wat man nach an der Lëcht wat ass du no? Ja war nach de Deflowweight war den nächsten Album de kom war äh, Den nach sech wie net zu so henke bliwen bei mir. Mhm. Ich weiß nicht für was. Den hat, ich komme just ewig in den, den, den geile Cover ja. erinnern. Mit dem war total mild. dem, dem, ja, ich weiß mega Kreatur, dem Thron durch Blumen. Ich, ich, ja. Genau, ich will keine Ahnung, was war mit war total aufgefuckt und total Müll. Gell. Mein Album selber, er war stark, aber noch so nicht so hängen geblieben wie, wie die Viergänger. Irgendwie. Mhm.
Ich muss denken, äh, den, äh, Ach, das, ja, ich muss schon eine Kavle geguckt, das war noch schön. Ja, ja, ja.

Um, ja, ähm, ja. Du sees Ritual dat war dat, dat irgendwéi nach e bësse méi mi fies an mi mi deicht du waren noch bësse mi losleder dobäi déi richtig gestampft hunn an so genau ja, ja. déi déi déi déi hat den awer dann en bësse méi grip am verglach zu deflerit so mm. ja. da waren die zwei album die den nokom war den ever black an abysmal äh, die hat ich net so

Bock fir dat lauschten schlecht gen aner Sachen an ähm, ja an ass definitiv se si manner net manner gut miss se, se bleiwen einfach manner manner henke wie die aner ja, ja.
me dat hi net dat se net ja dat das nach ëmmer de black da mit an u sech hun ja, nee. ganz viel geändert so, so war nie schlecht gewircht waren se

Den awer rich genoss den Album och ja.
Alter. Twa, twa, ja wis du sees das, das interessant wat ze sees well dat de Empfindung hat ech och an ech hat och äh, bëssen allo och fir d'Recherche bëssen ze ma nach wëll man awer genug definitiv genug iwwer die Band ze ziele wëssen ou die Recherche méi ähm, Benightbringers hues du so gewësse Passage wost du so Moment, ech hunn dat do schonn héieren. An mee et ass awer net dat. Et, et kléngt an et huet esou Undeitungen un Nocturnal Genau. an un äh, an och deelweise Ritual an dat dat ass dat hunn ech mega cool fonnt. Ja, et kéint so eng indirekt Fortsetzung sinn, uni, uni äh, Ja, äh, uni wirklich eppes eng ze Cousine. kopéieren oder sou. Ja, ja, ja.
Dofir, d'Band war ëmmer gutt, ëmmer gutt fir Iwwerraschungen oder fir, fir ja, Ja, och haut nach wich ze gesäis ne och haut nach ja ich mein, mir hatten allen zwee moment gedcht gehabt um am Trevor se dot äh, okay well wahrscheinlich lo gewircht si mat der Band gell ja an äh, ja mir dat äh, sommer dat wär awer och okay gewircht ich mengen do wär keen Fan vun de Black Daily Mörder oder een den mat der Band do irgendwer kontakt kom ass iwwer die lächte äh, iwwer 20 Joer wo du gesot hat nee die Band muss weiter gemacht gi wann se gesot hätten Nee, dat do war et. Ech mein, dat, dat hätt kéinte sou do sto bleiwen, dat do ging keen neppes soen gell. Ja ginn ech der recht. Ja. Ginn ech Well, der äh, recht, déi ja. Band huet definitiv fir eben fir dat wat sech schon released hunn dass das ist ein absolut eng mega wichteg Band an ich mein de lächten Album mam Trevor eben den vun 2020 Verminus den Mhm. och erëm Richteg, also dat dat war och ëm sou een Album wouste gefeiert hues, keng Ahnung ja. fir wat méi wéi déi aner kann ech der net soen, obwuel elo wann se lo natierlech d'Charts an sou däerfs net kucken, mee dee war manner gutt bewäert wéi munch anerer, wou ech mer soen sou huet dat vläicht Ah. dinn, datt hien äh, ja effektiv äh, zwee Joer drop leider vun eis gaangen ass. Dat, das wees du si Spekulatiounen an so, ja, so Theorien an ha an do méi bar ech fanne dat net ech fan den Album klingt nach emol wie dann amol no hinnen
absolut ah, ja. rich knaschteg a rau na ja ja ich mein, ich hat den Nummer zu go an der Lëch gehabt ja, 2020 ja, ja, ja. ja.
Dat, das, das zum Beispiel App wo ech muss so, so wie, wie ähm, äh, no Ritual hat ech e bëssen de Problem mat dem äh, bësse wese dat Produktioun war nëmi so glanzvoll wie bei Nocturnal oder Ritual no war bësse mi knaschteg. Um, wat ech awer lo zeréckkucken an och eben duerch Wëmenes an sou woch man méi dat passt awer. Ech mein Di Lider kenst du net so pol poléieren wéi wéi Demols an der perfekter Chorzäit ebe wou alles missen Perfektioun liwweren. An dofir sinn ech ëmsou méi gespaant och elo eben, well mer den, wéini ass et scho méi, de 7 September, 27 September kënnt deen neien Album vun de Black Dahlia Murder, Servitude an ech si richteg, jo ech, ech free mech richteg dat ze héieren. Wäerte mer gefalen, ech kann et nach net soen, ech weess et net. D'Single. Definitiv ass ass eng Hommage un un déi Band an un un hiren Sänger an hire Frënd, dee deen si och verluer hunn an ja dat Ja, voilà, gëtt rich krass voilà, gell. ja.
Dat gëtt Si äh, och äh, quasi Familljemember, wat du Ja. virun gaangen ass. Ne? ja, ja, ja. Dat gëtt richteg Krass dat ze lauschteren an ze verfollegen, wéi d'Leit och dorop reagéieren. Dorop sinn ech am, muss ech éierlech gesoen, am meeschte gespaant. Äh, ech kucke gewéinlech keng Reaction Videos, well se sinn awer esou e bëssen zum Deel äh, ja, cringe an ass dat, ass dat richteg? Mee do weess ech Mhm. awer verschiddener wäert ech mer undoen. Just fir ze wëssen, ob se genau esou reagéiere wéi ech. Ja.
Ja, ja, ja, ja. Ich mein drum geht ich am große ganze bei, bei ja. Reaction Video und so ah, du hast das gefällt mir gefällt wie gefällt das andere Leute so. dann guckst du so, guckst du bisschen darum ja ja und das du, du die Videos ja so großen Erfolg ja ja ja Mä ech si gespaant. Also wat wat op jidde Fall Fa Fakt ass, fir déi, déi et vläicht dobaussen net wëssen, ass, äh, voilà, wien ass iwwerhaapt elo dann op Servitude dobäi? Äh, Servitude besteet elo, oder Black Dahlia Murder besteet ab 2022 dann elo nom Doud vum Trevor Strnad aus dem Brian Eschbach, mengen ech, heescht dee mam Familljen, jo, äh, deen elo d'Lead Vocals mécht.
an äh, den huet awer prinzipiell seit 2001 backing vocals gemet das kind unbekannten dann nee, nee, kann ich raus voilà.
den, den äh, wenn nur nach der max level um, um, um bass wo auch schon seit mega lang dabei ist den allen kasse die das meng ich auch seit äh, seit ritual oder kurz nur dabei kommen den brandon mhm, Ellis, ja. den furchtbar geilen richtig richtig präzisen an dem sind dann lead gitarrist an sing solo sind und d'Kiischt um Kuch an de Ryan Knight wou zréck komm ass fir elo eben do mat hinne weider ze man a dat ass ech kréien henger haut wann ech dat liese gell ween elo dobäi ass gell ja geile Line-up definitiv absolut geile Line-up an äh, sinn ja. sinn mega show an ich mengen oft souguer wann Album lo vielleicht net grad de Virstellungen entsprech ich mengen gëtt awer echt echt wie geil weil deffer so Ja. Eppes Nostalgesches huet an wahrscheinlech och e bëssen eppes äh, frou traureg ass. Ich wees net wie ich soll ausdrécken se. Ja so, so, so, so du frees dech dat ze dat ze zréck sinn äh, no de Misär de geschitt war an, ja. Äh, ja. Ja, well net Gëchter wär wéis der wo, wo dat ja, ja. ja. äh, lo Bemo stinn an de Startlächer a se mache weider well se och an vielen Interviews wo se laang dono no dems hien ebe schon nemi do war moll Interviews gemacht hun so hien hat gewollt dass mir dat weiter man an ja et ginn vill sich das hinne wo Band Members oder verbleiwend Members dat soen méi ha wees einfach so ja dee wollt genau dat den äh, hier kon de zwar net mi machen oder hin ja. wahrscheinlich nemi wohl gefillt an as engem Kierper selber fir dat ze machen méi de Black Dale immer der war alles fir den

Dat ass déi aner Saach. Et soll einfach ech denken net dat muss ech denken um hue bis lo ganz guten Job gemacht bei dem neue Liz an denke dreschen Album werd och so äh, gesanglech klengen an ech denken hm. Et ass nie 100 Trevor et soll och niemals 100 nee. Trevor sinn awer nee. das 100 Prozent De Black Dahlia Murder. Ja. Punkt. Ja. Ja, ich, ich mengen domat kënne man schon ball ophalen, well dat ass de Saz wou s de muss hunn long live de Black Dahlia Murder gell. Absolut ja. Ja.
An sech zeréckkucken an plus ech mengen duerch si effektiv, well mir waren se jo deemools oh, dat muss 2006 oder so gewiescht sinn, waren se an der Kufa oder wat an der Rockhal, Mhm. wou Cy Kufa. Lowsils als Opener dobäi war. Ja, Only the Black Day ja. da ging ich, ging ich net kennen gell dann hätte ich auch wahrscheinlich net so viel lo opgeholt eben durch mein ähm, mein Gitarplaying an so an so die Band das am Fong méi präsent gewircht och vielleicht bist méi am schiiert die letzte Joren wéi wéi ich gedet an das aber dann ëmso méi interessant fir dort zu gucken wat wat wat schaffen da so mache lo Ech hat och de Spectalia mat an ech quasi hat meng ganz Death Metal Karriär ugefaangen mech do duerchzelauschteren duerch sämtlech sämtlech Saachen och duerch den Trevor, well den Trevor war jo selwer eng ja. Death Metal Enzyklopädie op zwee Been gell Di ja, ja. alles kannt gell si huet nach se Underground gewiecht sinn gell äh, duerch Interviews an duerch hei an do vun him gell schon sovill Bands kennengeléiert gell so krass shit. Ja dat scho krass. Heescht jiddereen dobaussen inklusiv eis kruten irgendwou Steck Trevor mat op de Wee. An ja. äh, schmengen e Statement fir eis ass definitiv äh, gewircht mengen ech haut definitiv bësse méi iwwer die Band ze schwätzen. Fläit och bëssen am Krees, fläit och bëssen nostalgesch, méi äh, die Band bedeit viele Leiit dobaussen Appppes. Ja, um, ja. Ähm, schmengen ganz Metalwelt wat awer trotzdem drop wat

Näischt. Merci. Dann natierlech e Merci fir Iech dobaussen ut nolauschteren an mir héieren eis rëm bei Kaméidi. Bis dann!
Au revoir!